Ħarġajna edenaw, l-għalix diskussjoni oħra, illum ħad diskutu ftit trobbija. U maħna, grazzi li naqat maħna Luke Vella, kif ukoll li kumbo, biex niddiskutu naqra fuq is-suġġett ta' trobbija. U lil Luke Vella ovvjament stidinni għax għandu tfal u għamel deċiżjonijiet biex iqatta' iktar ħin mat-tfal tiegħu. Interessanti ħafna anke kif iħares lejn il-budgeting u kif jieħu ħsieb il-familja. Ashley min-naħa l-oħra l-istess kellu karriera li sejra tajjeb ħafna u għażel li jipprijoritizza parti mill-identità tiegħu li huwa missier. Allura interessanti li nifhmu ftit l-esperjenzi tagħhom kif affettwaw kif iħarsu lejn it-trobbija.
Ħa nitilqu mill-ewwel bid-diskussjoni tagħna, il-mistoqsija ħa niddiskutu għaliex importanti li t-tfal inkunu magħhom fl-ewwel sitt snin.
Nibda jiena? Ejwa. Eh, tajjeb, I mean, il-biraħ meta kont qed nirrifletti fil-mistoqsijiet kien hemm ħafna raġunijiet fejn inti tista' tajt huwa importanti, imma jien personalment nemmen li għalija d-deċiżjoni kienet biex insirna fit-tfal tiegħi. Insir naf il-love language tagħhom, insir naf il-karattru, xi jħobbu, x'jobogħdu, kif ħa nipprova jiena niddilja bis-sitwazzjoni ta' tantrum, taf kif, kif ħa nippreveni t-tantrum, jekk jiena ma nkunx magħhom f'dan l-ewwel snin ta' ħajjithom fejn jew ħa jrabbihomli xi ħaddieħor, taf kif. Kif jiena ħa tagħtini the hand over, Matthew, il-carer ta' jgli bħal speċi ta' isma. Rafael għall-mod tal-kelma jħobb kollox strutturat u inti trid tippreparalu l-ġurnata bl-iskedjwi jrid ikun jaf x'ħa jagħmel das-sajf. Mhux se tgħidlek hekk, taf kif di tkun għandha xeba' tfal toħsib, you know. So jien nemmen the highest, the most important is to nkun nafhom iktar, taf kif, insir nafhom iktar. Dik kienet għalija. Jien naħseb qed ingawdi issa il-frott. Andrew għandu l-levin, għajja l-11 il-sena dal-waqt. U naħqu l-ewwel sitt snin naħseb jiena veru sirt nafu kif qed tajt tajjeb inti. Ma naħseb u sar jaf li li wkoll. Ehm, ġifieri jiena kont pjuttost ktib miftuħ eżin jistejara reazzjonijiet tiegħi sar jaf jien xinħob, sar jaf jien forsi ġurnata differenti minn oħra. Jien dejjem żammejt moħħi li t-tfal, it-tifel, Ehm, huwa xi ħaġa li qed tassorbi, ġifieri mhux xi ħaġa li għandi qisha biċċa plastisin jew fuħħar u ħan iffurma kif irrid jien. Ġifieri dan dejjem kien on alert li l-papa b'dik ir-reaction jista' jkun li llum forsi ftit irrabjat jew naqa' kuntent. Allura llum il-ġurnata l-fatt li kiber F'dawk is-sitt snin seta' llum qed ingawdi l xi ħadd illi nista' nagħmel conversation miegħu. Mhm. Il-non-verbals tiegħi u jaf jaqrom bħalma jien naf naqrom. U qed ittin il-lok ukoll biex ir-relazzjoni li għandi miegħu issa qiegħda tiżviluppa iżjed. Ġifieri llum qiegħed f'punt fejn hu jifhem iżjed jekk jien nagħtih feedback pereżempju. Ġifieri minix qed nibdissa. Jien ilni ntih feedback minn meta kien għadu żgħir. Imma x'qed nieħu, qed naħsad issa, dawk l-ewwel sitt snin fejn dan kiber miegħi u jien kbirt miegħu, għax jien kbirt ukoll minn dak iż-żmien. Ġifieri, li kbirna flimkien as such, kbirna fuq livell personali, professjonali, l-esperjenzi tal-ħajja li ma kenniex kontroll fuqhom. Ġifieri, pereżempju, jiena nżomm f'moħħi t-tifel meta kien għandu dak iż-żmien, Kien iż-żmien fejn anke kellu joqgħod id-dar, ma setax joħroġ, pereżempju. Illum ngħidu kemm ilu, dak iż-żmien għexniha. Jiġifieri t-turbolenzi tax-xogħol, jien u ommu rridu naraw kif ħa nlaħħqu. Irridu nżommu lilu għaddej. Jiġifieri naħseb għenet ukoll dak iż-żmien illi hu seta' jserraħ moħħu illi meta kien fil-perjodu daqstant iebes emozzjonalment għalih ukoll, Seta' jserraħ moħħu li jien qiegħed hemm u available, mhux irid jara jekk jien għadnix available jew le. Jiena xaqt naqsam magħkom di riċerka li hija mill-sebajnijiet. Aħna min jiswida psikoloġija l-Bowlby u fejn jidħol attachment, attachment huwa l-attakkament li konna l-bond li konna ma' tfal tagħna. U nemmen li ħafna mill-psikoloġija hija mibnija fuq din l-idea li l-ewwel sitt snin huma l-iktar sitt snin importanti għal moħħ imma anke il-bond li jitgħallem it-tifel jew it-tifla fuq relazzjonijiet. Mhm. Allura jekk hemm din riċerka li vera ċara. Mhm. Hemm riċerka oħra li tgħidlek li l-familja hija l-aġent primarju ta' soċjalizzazzjoni interazzjonijiet ma' tfal. Ġifieri hemmhekk inti t-tifel qed jitgħallem iġib ruħu ma' ħaddieħor f'dawk is-snin. Ekku. Jien naf jiena ġiri kolli għalliema jew anke ġenituri jinkwetaw għax it-tifel qed jikdem. Tajjeb, għax fil-verità primarjament il-bniedem is-snien apparti li biex nieklu huwa wkoll eh, għodda biex inweġġaw il-ħaddieħor biex niddefendu lil nafusna. U mbagħad is-soċjalizzazzjoni tagħna, iċ-child care center, il-ġenituri, jgħallmuh li ma jistax jikdem. Mhm. Dawn ma l-iktar importanti. Għal kif morna minn hemm li mhm. dija xi ħaġa pruvata inna niddiskutu, għalfejn taħsbu li minn hemm morna għal malli kollok tliet xhur it-tifel tħallih mhm. għan ċaħat ieħor. Jillu għal nettet nħu baż b'dir riċerka għax vera nemnu li aħna speċjalment il-klikka ħanajdu hekk tagħna u l-klikka ikbar minn tagħna ġili jgħidu Imma x'inti għalhekk għamel hekk għax ma tibgħatux childcare, eżempju, jew inkella eh, imma hekk tibgħatu childcare ħej jitgħallem jissoċjalizza, qed tifhimni? Imma aħna l-verità hija li huma m'għandhomx bżonn tfal li huma tal-età tagħhom biex jissoċjalizzaw their peers. Qed tifhimni, so qed ngħid ġifieri di vera vera vera kontent biha din ir-riċerka. Eħe, u għall-mistoqsija tiegħek ġifieri morru għal ħajja l-istil ta' ħajja li kulħadd qed jgħix fiha u sfortunatament. Mhm. Hemm ċertu demands, hemm ċertu expectations, hemm għalxiex qed nibgħatuhom childcare, ma ħsibx jiena biex l-omm tmur tagħmel xagħarha u l-missier imur jilgħab futbol ma' sħabu, naħseb jien għax iridu jaħdmu, għandhom ċertu targets ta' kemm iridu income fil-familja tagħhom u hemm ċertu, taf kif, need li jaħsbu li hemm bżonn. Imma fil-verità M'hemmx bżonn ċertu needs, qed tifhimni? Għax inti semmejt għax li t-tifel għandu 11, jiġifieri d-di ta' sitt snin naħseb se tkun prova stess tista' Ngħidlek ara, jiena l-ħaqt żmien għax di ta' child care tinsewx li hija realtà ta' dawn l-aħħar snin minn mhm. meta daħlet l-iskema. Mhm. Ġirin il-ħaqt żmien fejn li tibgħat it-tifel tiegħek child care kienet ċaġa ta' barra minn hawn. Ġifieri jiena meta aħna Andrew ma kienx pjanat tajjeb, ġifieri konna għandna kif iżżewġna jien u l-mara. Eh, ħagġa ġib l-oħra. Love baby mela.
Oh, eh, passion baby kienu għallu li li għajdulu. Għawridna eh, naraw kif sanadda ta' ġu l-pjaniet kolla li kena kienu tħarbtu, tħarbtu għazin l-lum nejdu mnalla seħħek ta' imma da, il-mara ħarġet bil-maternity. Kellna sitt xhur u meta Andrew kellu sitta, seba' xhur, bdejna naraw x'se nagħmlu. Jiġifieri jnaqqas it-traffic taċ-childcare ma lħaqtux. Jiġifieri llum japplikaw għaċ-childcare ikunu għadhom pregnant, l-ommijiet u hekk. Jiġifieri niftakar mmort ġo childcare centre, two weeks qabel il-mara ħa tibda taħdem, aħna nies ftit relax ukoll nammetti, ta' konna ħafna iżjed. U qaltilni, 'Isma' għandi tifel ħa jiċċaqlaq minn ħa jitla' klassi, tistgħu ġġibuh hawn. U niftakar il-messaġġi li jiena rċivejt bħala missier meta t-tifel tiegħi kien se jerġa' childcare kien illi nqis li m'iniex missier tajjeb biżżejjed. Jiġifieri jien niftakar illi tkun qed titkellem ma' nies differenti u jgħidulek x'se tagħmel, kif se tagħmel bit-tifel u hekk. U niftakar tgħidilhom isma' ħa ħa nieħdu childcare, il-mara tiegħi taħdem bix-shift. Allura ċ-childcare ma kienx bżonnu kuljum, imma nixtru konna xtrajna sigħat, kien imur darbtejn f'ġimgħa, kien hemm ġurnata minnhom twila, minn xi s-sitta u nofs is-sebgħa sa xi l-ħamsa, l-ħamsa u nofs. U niftakar in-nies kienu jgħiduli, miskin, jaħasra, ħadd ibatu hemm. Ġirin kont ġaqi tajjeb dak iż-żmien. Illi qed inħossni li qed nonqos, ġifieri illi qed nonqos ukoll xi ftit jew iskont inħoss lil ommu. Forsi dit instema' ftit sessista llum, tajjeb? Imma jien kont inħoss li qed nonqos lil ommu illi m'iniex qed nipprovdi biżżejjed biex ommu tibqa' d-dar. tajjeb trabbi lilu u jien inkun il-breadwinner tal-familja ġifieri u naħseb illi ġejna għar-realtà li ġejna llum naħseb aqqas nafu kif ġejna. Ġifieri jiena meta n-nies in-nies għalihom hija awtomatika llum li kellhom il-baby waqfu sena u raw kif jagħmlu child care ġifieri aħna pereżempju qasin nanniet ommi ma setgħetx tassisti għax ommi kienet għadha taħdem full time Eh, u l-kunjata tiegħi eh, xtaqet, imma fiżikament eh, ma kien forsi dak iż-żmien ma kienx tammetti ħata, imma ma kienx tifla li kollha tifel tarbija bid-demands kollha tagħha titrabbija u tagħmel ma kienx tiflaħa. Għax biex jien naħseb li ġejna f'pożizzjoni, ġejna f'sitwazzjoni li ma nafux kif ġejna fiha, imma kellna niġu, kellna nadattaw. Jien hekk naħseb.
Min qed imexxi jisnu ġabna f'din il-pożizzjoni fejn minn flok il-pajjiż ħanajdu hekk as a collective is family orientated it is more career driven to boost more the economy Taf kif? U jkun hemm iktar maċin mm. naf li eh, ma kellix ċans nirriċerka biex nkun nista' imma għaw pajjiżi fejn jissapportjaw iktar li l-missir ikun iktar mal-familja wara t-tarbija titwilet u pajizi fejn naqsu l-ġranet ta' xogħol u s-sija ta' xem missar li taħdem iktar mid-dar, eċetera, eċetera. Ġifieri Jien naħseb għax kif qisna fiċ-ċirkomstanzi dak li d-deċiżjonijiet ħadhom naħseb b'intenzjoni tajba li ovvjament jagħtu childcare b'xejn imma jien hemm repercussions li huma pjuttost negattivi naħseb fuq il-familja jiena. Però anke Ashley, ħa mmur għal li staqsejt inti wkoll, anke l-fatt kif semmejt inti, ommok kienet taħdem. Di realtà, l-lum il-ġurnata n-nanniet ċans kbir li kunu tom qegħdin jaħdmu ġifieri bil-forsi tmur għal alternattiva oħra. Mm. Forsi qabel dik ma kienx dik il-problema, ġifieri mm. nafu ħafna tfal eh, l-ġurnata li kibru ma li trabbew ma nanniet ukoll. Ġifieri dik realtà oħra li bil-fors kellna nfittxu alternattivi oħra mm-hmm. u din naħseb kienet Ħa ngħidlek, jiena, ommi ma setgħetx ma taħdimx, jiġifieri jien tlift il-missieri żgħir, kellna twelv, u to make ends meet, ommi kellha toħroġ taħdem. Jiġifieri ommi kienet taħdem ftit naqriet 'l hemm u 'l hawn. Imma mbagħad meta ġiet ir-realtà li ġiet, bdiet toħroġ taħdem niftakarha tagħmel two, three jobs, jiġifieri Monday to Friday, over the weekend, li kellek, jiena kelli twelv, oħti kellha nine, xi ftit jew wisq adattajna. Jiġifieri jien trabbejt f'dik ir-realtà fejn inti tasal id-dar mill-iskola dak iż-żmien Eh, ommi kienet tagħmel mezz li tkun hemm u ħafna drabi hemm kienet tkun imma niftakar li on a Friday eh, tiġi mill-iskola u ommi tkun ħierġa biex tagħmel is-second job, per eżempju, ġifieri. U dak iż-żmien forsi ma kienitx in-norma. Illum, eh, naħseb hija li ftit iktar normali. Jien naħseb li għana kwistjoni ta' priorities ukoll però. Eh, ġifieri jiena di parti tiegħi kont għażilt jien x'nagħmel. Eh, ġifieri jiena ma kellix pressure biex nibqa' dej bix-xogħol, ġifieri fi żmien meta kellna li tifel aħna li kelli jien 24 sija. Ġifieri tqassamhom fuq tliet ijiem jekk ikollok il-ġurnati għat minn sigħat Jekk għandek waħda disa u seba, imbagħad ara kif se tagħmel. U jien niftakar kont qedtilha lil mara tiliva jiena tlitt ijiem ħan jieqaf. Hmm. Għandi tar mela mxejt il-mixja miegħek. Għamilt kull pass u l-ewwel naqra ġifieri meta żdiedu s-sigħat jien fraħ tal-kemm ma gawdejx minnhom, jien niftakar ma tħadd 15 lif minn tiegħi. Għadd tal-inqas manna anke l-marina ma kontx naf x'ġej id-dar. Eh, jien niftakar kont persuna li kont ninkwieta ħafna, eh, ma allura eh, anke money wise konna minna ħafna preparamenti, niftakar ta' x'kemm xtrajna toiletries, ġellum nitħaka per eżempju, ma kellna stok ġol box room ta' affarijiet ta' biex taħsel il-ħġieġ u tagħmel ma nafx kemm domna nużaw minnhom. Mhux kienet ehm, raġuni?
Għax jien kont naħseb li mhux se laħqu ma nuwajs. Għara prepartu minn qabel. Fi żmien meta Anġel kienet sax il-mar Anġel jisimha, eh, fi żmien meta Anġel kienet ħadd tkun wieqfa mix-xogħol jiena ma kont ħsibt li ħankunu bil-paga tiegħi biss. U allura konna xtrajna ħafna affarijiet, mentri fir-realtà di baqgħet iddaħħal xi ħaġa kull xahar bej il-liv, bej li kellha tieħu. Ġifieri bqajna għaddejjin xorta. Imma dak iż-żmien niftakar, ġifieri mmorru nixtru t-toiletries u l-mara tgħidli iva dawk hemm tagħmel, u ngħidilha u inti ġib li ma mmorrux ninqabdu f'xi xagħar jiġi xi xagħar xott u qishom ma jkollix biex naħsel il-ħġieġ pereżempju. Imma niftakar l-ewwel two weeks meta kellna l-Landry jien kont għad jien ħa nqassmu ħalli mmur għax-xogħol ma kelli. Ma nafx dik kienx ta' minni raġel biżżejjed jew le dak iż-żmien, ma jien l-interess tiegħi kien li nkun missier. Għadu, ma jiena r-rol ta' missier għalija huwa importanti ħafna jekk mhux iżjed mir-rol professjonali li għandi.
Kemm interessanti, semmejt ta' tlett ijiem leave, Jien it-tifla tiegħi għandha sena u nofs u lħaqt bl-eżatt tal-għaxart ijiem leave. U mhux biċċajt, u wara tlett ijiem li għamilt mat-tifla jien għad kieku f'dak normali suppost irid nidħol għax-xogħol issa. Ma stajtx nifhimha kif min ma kienx jieħu leave iktar kif tista' inti wara tlett ijiem, mhux biss għat-tifla ta', imma anke għall-mara li mument li qed titgħallem kollox flimkien, din l-ewwel tarbija tiegħek qed titgħallem kollox.
U anke li kien nifsek bħala raġel.
Ukoll imma. Qiegħed mat-tarbija. Ma qbadx u koll, pero, pero, ek bdejna, se kif nistajn nħalli l-mara weħeda wara tlet ijiem, għax dak kull ħaġa li tagħmel kollox ġdid għalik ġifieri. Anke ikun ikun ħlas li huwa ħanejdulu plain sailing. U koll, bla dubju.
Ftit id-dar, ġirin, niftakar għandi dik kreatura ġdida, tijaj. Tiegħi.
Dipendenti 100% fuqek u fuq. Jien niftakar kif il-midwife ta' tuli fidi l dat tifel id-dinja nbidlet dak il-ħin. Niftakar għat jien issa m'għadnix jiena niddeċidi jien x'nagħmel. Ħajti trid iddur ma' dal-imbierek issa. Niftakar hekk kien il-kliem. Imbagħad niftakar jien hekk anke meta ħarist lejn il-mara u hi ssetiljat u hekk u hekk għandna għedna isma' issa il-prijoritajiet f'ħajjitna nbidlu jiġifieri fuq il-kuntesti kollha mhux bejnietna biss. Luke, mhm.
ta' sitt snin inta ovvjament l-ewwel sitt snin li tqatta ma' tfal huma importanti ħafna. Mhm. Eh, it-tfal tiegħek kemm għandhom? Kif tista' kemm tista' minanza vera dil-biċċa xogħol għall-mod kif trabbi inti u kif tara fuq it-tfal tiegħek? Kemm għandhom żmien? Kemm għandhom żmien? 5, 4, 2, 6 months. Ġifier ta' sitt snin diġa għadek għaddej minna ma' tfal kollha dak għaddej minna. U kemm ma taħseb li vera dir-riċerka ta' l-ewwel sitt snin kemm importanti li tqattamhom hija Ifhem, aħna eh, ħassejnija mhux għax irriċerkajna, iżda ħassejna li xtaqna nkunu hemm peress li konna nafu li huwa żmien fejn kif qal Matthew li aħna l-moħħ qed jifforma sewwa u hu xtaqtu jifforma bl-influwenza tal-omm u l-missier. Le, ifhem, fis-sens aħna Ma nistgħux ngħidu t-tfal tagħna huma jew jirreaġixxu aħjar minn tfal fejn il-ġenituri tagħhom mhumiex preżenti għax ħin kollu jaħdmu, qed tifhimni? Jiġifieri m'għandix dik il nista' nqabbel jiena imma kellna l-għalliema tat-tfal li tal-ikbar tnejn ġifieri ta' Rafael u Teresa fejn ġibdulna l-attenzjoni u tawna inkoraġġiment u qalulna bħal speċi ta' jidhru tfal li għandhom ċertu skills li jidhru li jqattgħu ħafna ħin magħkom, taf kif, jiġifieri Rafael għadu kif għalaq f'Hive jaf jagħmilli scrambled, jaf jagħmilli omelette, jaf jagħmel pancake waħdu, jiġifieri t-tifla taf tifqa' bajda mingħajr ma tagħmel mess, iż-żgħira li għandha two taf tiftaħ il-flixkun tal-ħalib u tferra' mingħajr ma twaqqa' jaf you know fis-sens għax int tuhom dawk l-iskills li jitgħallmu fid-dar u and they are empowered jiġifieri aħna fil-bidu jiena nammetti li kont insibha diffiċli biex I let go u nħalli lilhom igħavġu jħammġu sakemm tgħallmu, taf kif, imma mbagħad eventually mat-tielet tarbija I got it and għax rajt ovvjament il-frott fit-tnejn l-oħrajn. Jiġifieri kelli ħafna opportunitajiet fejn s'issa r-raba' waħda ħa nimpruvja bħala missier għax Dejjem qed nitgħallem you know and bħala ġenitur ħin kollu qed nitgħallmu kontinwament u t-tfal kif għadt inti Ashley jgħallmuna huma, jiġifieri jkabbruna huma u jtuna ħafna paċenzja. Imma eħe jien dik dik li
Jiġifieri isek li qed nieħu pjaċir nisimgħek tajt huwa kemm anki inti għandek iċ-ċans tara daw l-improvements iż-żgħar li forsi kieku inti moħħok jgħid x'imkien ieħor, bla ma trid daw l-affarijiet mhux ħadd tkun daqshekk intjum magħhom. Ekku. Mhux hekk jiġifieri inti qed titkellem fuq daw l-affarijiet iż-żgħar li inti ħdimt għalihom, ġifieri li li tiftaħ il-ħalib u tferra bla ma twaqqa, mhm. hija skill li forsi ma jtismaħħa jgħid u hija. Imma fil-verità turi li inti qed intjum mat-tifla tiegħek u mat-tfal tiegħek u tajtara waslet u llum ħanalmuha xi ħaġa mhm. ġdida u tal-omlet huma kollha affarijiet li mhux li tagħmel l-omlet biss, jiġifieri inti l-idea tiegħek mhix li toqgħod bil-qiegħda tiegħu jagħmlu li kienet tfal. L-idea tiegħek hija l-empower. Ġat diskutuha.
Kulħadd trid jagħmel dix fil-ġimgħa. Ħalli jien nagħmel darba l-mara tagħmel darba. Dik idea tajba. U mbagħad darba nordnaw.
So dinners. Ah, Ġifier ħan it-trejnjom. Dak qed tipprepara l-tfal għal iktar tfal biex ikollok waħda kuljum. Le, ma, eh, eh, eh le, eh, anka, anka ġas mux ġifiri, anka li jiklu għahedom, ġifiri kem ġenituri fejgħalu l-allu, kem Taf tiekol waħedha, aħna dak il-ħin ngħidu, all right mela għaliex jiena, taf kif trid tkun anke mill-karattru tal-persuna fejn ma tibżax u tipprova empower, taf kif kif bl-Ingliż jgħidu empower bil-Malti kif ngħidu għax weħilt eżatt, imma tinkoraġġixxi u tagħtihom il-poter fihom biex inti tħallihom huma jkollhom kunfidenza fihom innifishom, ħalli huma anke bħala soċjalizzazzjoni, jiġifieri jien narahom kif man-nies li huma qed jiltaqgħu għall-ewwel darba, kif imorru magħhom. Jiġifieri dan nemmen li huwa kollu frott tax-xogħol li aħna qed nagħmlu ta' prijorità fil-ħajja tagħna. U di xi ħaġa li ftit tax-xhur ilu kont qed nagħmel xi workshops lill-għalliema ġo skola primarja U kien hemm għalliema għadhom żgħar, għalliema, għalliema naqra ikbar, tajjeb, ħamsin, sittin sena, għandhom iktar esperjenza, u ħarġet fi gruppi differenti, ma kinitx id-diskussjoni, eh, ġifieri, mort hemmhekk fuq team building, imma li beda joħroġ ħafna huwa li minn ġenerazzjoni oħra ta' tfal kemm qed jaraw li s-social skills huma batuti fihom. anke kif jissoċjalizzaw ma' ħaddieħor u anke affarijiet ta' indipendenza bħal li taqfel l-att. Mhm. U meta bdejt insaqsihom isma' x'inhi x'qed jiġri għalfejn taf kif għax illum il-ġurnata nafu li tfal huma intelliġenti mhm. iktar minn ġenerazzjoni oħra, allura kif ma jafux jaqflu l-att. Mhm. Għax m'hemm ħadd li qed ipoġġi magħhom u jgħallimhom jagħmlu dak il-att. Issa Mhux il-lazz, imma dak il-lazz xi jirrappreżenta. Jgħid ħafna, jgħid ħafna. Jien hekk kif qed titkellem inti jisu ġieni flashback ta' vera hekk inweġġa, ġifieri ġenwanament inweġġa kif nara jaħasra ġifieri għandi bżonn ngħid jaħasra wkoll. Meta pereżempju noħorġu nieklu f'restorant kemm nara jaħasra l-ġenituri jibbiżgħu li jħallu t-tfal ikomplu magħhom fuq madwar il-mejna mingħajr mobile jew tablet għaddej. Jiġifieri jien naraha ħafna, jiġifieri mhux ġo restorant biss, jiġifieri anke ġieli konna mistednin għand in-nies u t-tifel jew t-tifla biex tiekol irid ikun hemm xi ħaġa għaddej. So jien naħseb qed jinjonqsu l. il kif tgħid, hemm ċertu biża' fil-ġenituri li jaffaċċaw ċertu sitwazzjonijiet, you know, ta' tantrum, allura tkun anka minnek, jiġifieri jekk jiena tifla qed tgħajjat jew dak ma tridx l-ewwel nett tagħti kas xi jgħid ħaddieħor. U tit, you know, ġifieri jien waħda li tweġġ, u jiġifieri t-teknoloġija għalkemm hija verament tajba qed ukoll qed tneħħi ċertu skills lil parent, il-ġenitur, li għandu bżonn biex irabbi jew tipo isma' qegħdin madwar l-ikel, let's make a conversation, ejja ħa mpinġu għall-inqas jew ġibu l-. Jien nemmen ukoll li sirna niġġudikaw ħafna iktar b'mod krudili lill-ġenituri wkoll. Jiġifieri Kultant ħa nġudikaw il min għandu it-tfal fuq il-laptop, fuq il-tablet. Imma fl-istess jien ħa nġudikaw il-dik l-om li t-tifla għamlet tentrim ukoll kif qed tajt inti, mm-hmm. ġifieri qed inkompli ma li qed tajt inti li kultant. Jien mhux qed niġġudika l-ġenituri, tajt ġifieri mind you I'm just saying that unfortunately. Minħabba dal-ġudgment.
Eżatt, eżatt dak il-ġudgment.
Li tant irridu x'jagħmlu hekk il-ġenituri għax jibżgħu mill-ġudgment. ma jistax ikunu tfal it-tfal tagħna. Tkun perfett il-ħin kollu.
Għalhekk, għalhekk. Mm-hmm.
Allura jisek flok il-gażaża għax ta' 3, 4, 5, mux ħattijom għazaza, mhm. ħattijom il-tablet ma jmux jitelfu mhm. mhm. l-nis l-oħra fej. Qabel, jekk it-tifelet qed ikun iktar imqareb jew qed jiġri jew hekk, jisu l-komunità ta' ġol restorant ħad jiġi flimkien u ħad kompli ma' dak il-tifel jew ħatejn lill-om jew il-missier. Imma l-om il-ġurnata kważi kważi nħarsu nitnafru ngħidu ma nafx fejn ġibuhom magħhom jekk ma fux jieħdu ħsiebhom u ngħiduha b'mod li ġieli ħa jismgħuha wkoll. Allura llum il-ġenituri tant għandhom qisu, kultant ngħid qisu sirna kontra t-tfal. Bħal bħala bħala soċjetà jien ġieli kelli konverżazzjonijiet ma' ħbieb tiegħi jgħidulek klieb ma jdejqunix fuq ajruplan imma t-tfal idejquni. Klieb ġo restaurant ma jdejqunix imma t-tfal idejquni. Allura qisu anke l-fatt li dawk it-tfal huma l-ispeċi tiegħek stess, ta' il-kelb mhuwiex tal-ispeċi tiegħek stess, tifhem? Imma iva għandna dil-feeling kultant kontra it-tfal u l-istorbju li għamlu hija naturali naħseb. Għaliex taħseb qed tiġi di?
Milux rajt riċerka.
Milux rajt riċerka li ħażditni ħafna u anke qed kif impoġġija imma di riċerka kienet dar raġel ħoloq gaġġa kbira tal-ġrieden u fil- F'dil-gaġġa għamel kull tip ta' jisu luna park għall-ġrieden, tajjeb. U għamillhom ikel bl-abbundanza, għamillhom kollox. U dal-ġrieden kienu vera kuntenti. Tajjeb mill-behavior tagħhom kien jaf li kuntenti. Meta kienu kuntenti, x'jagħmlu l-ġrieden bħal kull speċi oħra jkattru. X'għamel da, ma bediex jneħħihom minn hemm mill-frieħ u l-ġrieden l-oħra, ħalliehom kollha ġo l-istess gaġġa. Gaġġa kbira, ma xorta. Ah, daw, il-ġiden ikollhom ħafna tfal u mmultiplikaw. Meta mmultiplikaw, il-ġiden stess bdew idejqu lil xulxin, jiffrustraw ruħhom iktar malajr, imorru għal, eżempju, ikel, ħa jitħanżru iktar għall-ikel, u bdew jagħmlu inqas tfal. Li meta tħares li s-soċjetà tagħna hemm ċertu paralleli. Li meta llum il-ġurnata il-popolazzjoni kibret ħafna. Isek tajt jista' jkun li din f'sitwazzjoni fej tantaw nies mm. li dejqun in-nies, mm. jista' jkun li jisu li nfittxu ma mhux iktar tfal u għal mod tagħna kif nikkontrollaw anka mhm. il-popolazzjoni tagħna stessa xi tinħossuna klaustrofobik.

It-tifel kien kun imdorri nieħduh magħna. Ġifieri, ikollna dates jien u l-mara nippjanawhom mm. minn dejjem. Però it-tifel dejjem kien jiġu magħna. Aħna niftakar meta beda jikber aħna konna ngħidu it-tablet ma ntuwilux sakemm jagħlaq ċertu żmien. Jekk jiena b'missieru qed niġi relax tiegħi xejn intfajt naqra fuq is-sufan qed nilgħab ftit bil-mobile jew qed nara t-television li huwa screen time ukoll, Mingħajr ma rrid hemm spiċċajna, ġifieri anka l-aċċess għat-teknoloġija ma stajniex inżommu, ġifieri tipprova kemm tipprova żomm ehm, ma kienx jirnexxin. Allura konna għamilna regoli ċari li jekk aħna qegħdin mal-mejda tal-ikel, ġi pereżempju jien, jien u l-mara nistennew il-xuxin biex niklu minn dejjem hekk konna. Ġifieri jekk lesti ċol bit Sa tard. Jiena nistenna l-mara tiġi mix-xogħol. Tal-inqas, għajjiena kemm hi għajjiena, ġiet, sibna l-platt, normalment tkun sajritu hi ta' ġurnata qabel, ġifieri m'iniex l-iktar wieħed bieżel ġol-kċina. Ehm, tal-inqas kilna flimkien, kellna dawk it-30 minutes fejn poġġejna kif kienet il-ġurnata tiegħek. Mhm. U manka li t-tifel, it-tifel tgħallem illi jisma' dak huwa ħin, family time ma nafx tgħidlu. Mhm. Maħna qegħdin hemm mal-mejda t-tlieta l-aħna, m'hemm xejn xi jtellef, Hemm, u tkellimna, anke jekk m'għedna xejn, imma kilna, ġifieri anke jekk hemm is-silenzju, kilna. Allura anke meta noħorġu, eh, il-mara kienet tħobb iġiblu t-toys lit-tifel flok it-tablet u kien joqgħod jilgħab. Mm. It-tifel tiegħi tgħallem jilgħab waħdu. Ġi Andrew trabba waħdu, mhm. għandu ħafna ħbieb, għandu ħafna attivitajiet. Mhm. Però meta konna nkunu aħna anke ħriġna morna passiġġata, mhm. m'hemmx tfal oħra. għandu l-kuġini, all right, jilab maħom. Imma u meta ġejna biex umbat ehm, il-fatti li hemm regoli xi ftit ċar, ma kienx hemm xi regoli ta' barra minn hawn, ma basic rules. Jien ma kellix bżonn ninfurzhom. Mhm. Għaliex għax dan minħabba li iktar jien mill-li jommu, ġifieri Aħna d-dar għadna naqra traditional, l-omm l-iktar li tfisset naqra, jien dak in-naqra iktar nfisdu ta' wkoll. Imma hemm iktar limits. U naħseb din is-sitwazzjoni għax nija. Meta t-tifel mbagħad, meta jħossu komdu jgħidilna u xoħos li jista' jagħmel. Ħantikom eżempju, meta dan beda jmur l-iskola waħdu. Ġifieri aħna vera ma noqogħdux bogħod mill-iskola. Ehm, għada ġi u lil ommu qalla qalla ma jiena rrid nibda mmur waħdi l-iskola. Ommu li kien naqa' protection tagħha li trabbit fija hi wkoll. Le, u ma nafx, u forsi, imma ta' konna jien noħroġ il-kelb, it-tifel jiġi miegħi, u ndaħħal it-tifel l-iskola, ġi da triq kien jafa. Kien jaf minn fejn għandu jaqsam, jaf fejn għandu jdur. Ma niftakar kont għattela isma' da jekk qed jgħidilna sinjal li qed iħossu kapaċi jmur. Ma niftakar konna bdejna jiġi waħdu mill-iskola. Malli beda jiġi waħdu, bdew jiddakru tfal oħrajn, tamparu, eh, u bdew jiġu tfal oħrajn. Illum il-ġurnata jien ġieli nkun bil-lif. Namel mezz li meta jlesti mill-iskola fis-sati u għaxra, Eh, saħan inqabad, tax għatmettilu di. Ehm, imma kont noħroġ nistenniħ fuq l-għad, bax kont nħu mux għax ma nafdax lilu, ma kont nħu pjaċir, naraħ ġej ma ħarba ħames titfal oħra. Allora jiena serraħt moħħi wkoll li dan it-tifel eh, li missieru meta kien daqsu kien vera riservat mistħi kważi kważi tiddiskrivih bħala stramp. Da tifel għandu l-ħbib ifittxuh, jiġu, Ikomplu miegħi wkoll bħala l-Papa tiegħu, jiġifieri aħna n-naqam piena tar-ram bħalissa x'l-Intercom bil-ħsara. Ilha bil-ħsara. Ehm, U allura aħna id-dar tal-qampjena, daw tekku l-qampjena għax kell darba qatawa l-katina u joħroġ il-kelb jimbaħ. Ġviri li li jenet u koll, għenit ninserra moħħi. Illi xaħġa zaħir, għax tajt dajmur wahdu l-iskola, minn hemm tibda. Mhm. Imma kif tiżviluppa, kif tevolvi, kif attinti mbagħad, Stata tisserraħ moħħi u anke l-interpretation li tagħti għenet ukoll lili u lill-mara tiegħi, naħseb il-mara iktar minni, insiru nafu wkoll lill-ġenituri tal-ħbieb tiegħu. Ġifieri llum il-ġurnata pereżempju aħna hemm koppji ħbieb tagħna eh, u ħbieb sew tagħna, ġifieri qattajna l-milied flimkien, morna nikkampjaw flimkien, Li jien kont naf missier minnhom, imma sirna nafu 'l xulxin, missier minnhom għax konna niltaqgħu inwasslu t-tfal sakemm jidħlu l-iskola, l-kinder, taf kif, irġiel konna nkunu ftit, qisek tiltaqa' tmur qisek il-għajtek, taf kif, qgħod intefa' tgħid kelma, daqqa fuq 'il fuq, tibda bit-temp, Mbagħad forsi tinnota beġ jew tinnota basket ta' tim tal-futbol u tibda. Eh, Liħor konna nafu l-xuxin u ma bdew jiltaqgħu il-mużew u jiltaqgħu in-nisa. U per eżempju da wieħed minnhom ma ħanajt xejn. Eh, it-tifel ma kienx baqa' jmur skola magħhom, beda jmur skola fraħal differenti. Mhm. Però l-ġenituri xtaqgħu li da tifel ikollu ħbieb mill-lokalità tiegħu wkoll. Allura apparti l-mużew u attivitajiet oħrajn, għax dan tifel li hu jkun ħafna magħna u ta' aħna jkun ħafna magħhom. Ġifieri anke aħna bħala bħala koppji għamilna ħbib ġodda mal-ġenitur mat-tifel tagħna stess. Ġara kemm kibret. Qed titkellmu ħafna b'mod pożittiv il-ħin li qattajtu mat-tfal. Jiena naf li t-tnejn intkom kellkom karriera u naf li t-tnejn intkom kontu tibbrillaw fil-karriera tagħkom, dik il-verità. Mhm. Xi tlaqtu biex tqattaw iktar ħin ma' tfal? Xi tliftu? jew xażiltu li tgħixu minn ma nafx imkel maħnuża. Hmm. Jiena xorta nuża kelma tliftu għax naħseb jiena meta inti tagħmel għażla dejjem qed tażel li kollok ħaġa u titlef oħra. Hmm. Ehm, Eħe, meta ħadna dik id-deċiżjoni, jiġifieri, jiena rrealizzajt li l-karriera li kont fiha dak iż-żmien, jiena kont fil-hospitality, jiġifieri għamilt fifteen years fil-hospitality u jiġifieri tlajt l-iskala u kont qed waslet at a pink, ħanajdu hekk Li bdejt vera tejn frikċina, jek minn Mela, le, eżatt, eżatt, bħala li tejn il-concept ta' restaurant. Mela, mela, mela, ekku, ġifiri, ġifiri bħala karriera fil-hospitality industry u fej anka Malta kelli ħafna opportunitajiet, imma jiena sifirt ħafna grazzi ta' din il-karriera, ġifiri mort Londra, ħdimt il-Libja, wara mbagħad ġejt Malta għejnt ukoll żewġ restaurants li huma popolari għaw Malta biex Ġifieri kont on a roll you know u mbagħad tlaqt l-Arġentina, hemmhekk ukoll bdejt f'Buenos Aires naħdem ġo Polo Farm, jiġifieri kont qiegħed tajjeb. U mbagħad kien hemm okkażjoni fejn missieri marat u rġajt ġejt hawn Malta u meta marat missieri jisek hemmhekk tibda you get taf kif jisek tiġi naqa' ixxukkjat u tiġi iktar aware u peress li waħda mir-raġunijiet ta' din id-deċiżjoni hija frott talli tlift il-missieri u missieri ma kienx nannu eċċetera eċċetera jiġifieri waħda jiġifieri waħda mir-raġunijiet kienet hekk għax missieri miet ta' età żgħira fejn jiena għadt li jien ma nixtieqx immur kif ngħiduha fir-ritmu mgħaġġel fejn irrid ħin kollu naħdem eżempju qed tifhimni. Jiġifieri hemmhekk jiena ħadt deċiżjoni fejn naħdem xi ħaġa differenti fejn minflok naħdem il-ħin kollu Naħdem mit-Tnejn sal-Ġimgħa, ġifieri hemmhekk bdiet l-opportunità fejn jiena ħadt stop, għedt mela jien issa ħa naqbad dak li tgħallimt, ħa nimplimentah, ġifieri minn xi ħaġa totalment differenti mort għal sales fejn inbigħ l-affarijiet tal-ikel. u għar-restaurants u qed naħdem iktar sigħat iktar jagħmlu sens għall-familja tiegħi, għal-lifestyle tiegħi. Paga ovvjament naqset, kelli nibda mill-qiegħ, nitgħallem affarijiet ġodda, jiġifieri kollox kien ġdid għalija, imma bdejt nagħmlu b'mod fejn jiena għall-inqas nista' nkun hemmhekk. Issa to say it all, jiġifieri jiena wkoll Rafael għandu five u Teresa għandha four. Meta ġrat dis-sitwazzjoni wkoll ta' aħna rridu nkunu iktar mat-tfal, ġiet iktar sempliċi għalina għax inqalgħet il-pandemija tal-Covid, jiġifieri ngħiduha kif inhi. Jiġifieri dik kienet ukoll push għalina fejn qattajna iktar ħin mat-tfal u bdejna naraw kif għandna naddattaw, qed tifhimni, u hemmhekk imbagħad spiċċajna b'paga waħda. Imbagħad hemmhekk irrealizzajna li paga waħda u minima ħa ngħidu hekk stajna ngħixu, qed tifhimni. Allura bdejna nitgħallmu l-iskill ta' budgeting. Fejn aħna mbagħad bdejna bil-income li qed indaħħlu kif ħa nistgħu ngħixu. Qed tifhimni? Jiġifieri kif ħa nħallsu l-kontijiet, kif ħa nrabbu, qed tifhimni? U bdejna noqogħdu attenti kif nużaw il-flus tagħna u hekk. Jiġifieri hekk qisu ġara li mxejna hemm. Issa bħala karriera jiena ma tantx qisni ħassejtha li tlift ħafna għax kif ngħidha kif inhi jiena persuna li jiżni dejjem xtaqt inkun the man of the house fis-sens mhm. il-mara toħroġ taħdem u jiena hemmhekk inrabbi. Mhm. Nadda fin sajer u hekk ġifieri dejjem kienet isa wired fejn jiena nħobb id-dar, mhm. nħobb eh, taf kif ġifieri bħala karattru hekk u jiġifieri ma ħassejtnix li tlift pjuttost my dream came true fejn jiena stajt nrabbi u nkun mhm. jiena li qed noħroġ it-tfal u l-mara dak iż-żmien anke bis-sitwazzjoni tal-COVID kienet il breadwinner għax il-mara kienet teacher u bdiet tallem online i taħdem mid-dar u jien noħroġ bit-tfal. Mhm. Taf kif ġifiri kont nipjana l-ġimgħa, kont nkun ma' Raffel u Teresa u hemmhekk kont imbagħad iltqajt ma' missirijiet oħra li qed jagħmlu l-istess ħaġa, taf kif qisek you hang out u u t-tfal qisna taf kif bdejna nrabbuhom hekk, qed tifhimni, konna noħorġu mmorru xi mkien, ħlief tara nanniet u ommijiet ma tarax, il-bandli eżempju, u mbagħad taf kif qisek tħossha, u mbagħad ġieli xi ħadd javviċinak, proset, proset kemm qed tqatta' n-nanniet speċjalment, kemm taf kif jiġifieri, Hekk ġrat il-biċċa tax-xogħol jiena fejn.
Interessanti li għax intkom irġiel ikun hemm dik il- kultant ukoll li jisu qed tagħmel ħaġa speċjali meta s-soltu jekk ħadd tagħmilha hom hija expected ukoll mhm, mhm, mhm, Ashley, u interessanti ħafna li jitnejn intkom tliftu Il-papa tagħkom, ma nafx dik għandhiex taqsam għat-tnejn li intkom jew le, il-fatt li tinvestu tant fl-identità tagħkom bħala missirijiet. Mhm. Inti wkoll jien nafek bħala social worker naf li fil-social work inti bniedem li rispettat ħafna Tajjeb, għamil żmien anka fil-Association ta' Social Workers, ġifiri, minix it-tip li ħatmur għax-xogħol biex għamilt ix-xogħol, għax b'mod volontarju involut ħafna fis-social work bħala bħala xogħol ukoll, mhux hekk, bħala professjoni. Jiena meta
eh, eh, il-involut fis-settur mit-2006, ġifieri bdejt nipprattika l-professjoni u dejjem rid trajectory minn fejn rid ngħaddi. Mhm. Ġi pereżempju rid naħdem ġo NGO l-ewwel, ma rridx naħdem ġo l-public service mhm. biex ikolli exposure kemm iktar mhm. iktar malajr u iktar shocking kultant ukoll. U mbagħad meta dħalt naħdem fis-servizzi pubbliċi jiena naħdem fl-addiction camp fit-2009. Jien bdejt inħoss li jisma' l-karriera tiegħi qabdet ritmu tajjeb, u naħseb kont on a roll ukoll, ġifieri bdejt nieħu iktar reputazzjoni, ġifieri kienu jkun hemm nies li meta tgħidilhom jien ngħid min jien, eh inti, ġifieri kont ngħid mela ismi qiegħed Qed jimxi qabli eh, reputazzjoni tiegħi u fis-social work għandek problema imma għax eh, il-progression bħala karrieri hija slow immens. Mm. U niftakar meta kien ġi żmien biex jiena nibda nitla gradi fl-amministrazzjoni tal-professjoni. Kien iż-żmien meta propju konna qegħdin insibu saqajna ma' Andrew, jiġifieri aħna ġejna f'pożizzjoni li l-mara tiegħi taħdem nursing aid l-isptar. Allura taħdem bix-shift, għandha fixed shift, day night rest off, riġidu mmens, m'għandhiex fejn tiċċaqlaq. U l-ewwel option kienet li hi taqleb bil-ġurnata mit-Tnejn sal-Ġimgħa jiena nżomm ir-ritmu tiegħi għaddej. U Tiġi bil-ġimgħa u ta' narawk, ġifieri l-ewwel option kienet li mmorru traditional, tieħu ħsieb l-omm. Mbagħad meta bdejna nagħmlu s-somom bdejna nirrealizzaw illi Anġel kienet sa titlef ammont ta' flus konsiderevoli u aħna ma naħdmux tiegħi tiegħi tagħha tagħha tajjeb, jiġifieri il-flus li deħlin id-dar. U xejdulu, u kont qed nilgħanx, ma tagħmilx sens tagħha li da kollu biex jiena nżommu l-flus għaddejjin, taf kif. U rajna kif għamilna u jiena kont bdejt nitteppja ftit, nitteppja naqra l-options illi nnaqqas jien mis-sigħat tax-xogħol. U niftakar konna għamilna s-somom, bdejna naħdmu naqra kif nistgħu nlaħħqu, bdejna naraw il-ħinijiet tagħha, tat-tifel u kollox, u niftakar jiena kont naqqas bdejt minn 40 siegħa, Kont bdejt naħdem 35. Kont kelli biċċa xogħol kont nagħmilha mid-dar u kont bqajt inżomm għax tajt kienet statistics l-iżjed però on due time waqfet ukoll. U li ġara kien illi meta stajt, meta nqala' ċ-ċans biex jiena forsi nibda nitfa' saqajja u nibda nitla' skaluna oħra, kien żmien fejn ma stajtx. U xi ftit jew wisq ir-riperkussjonijiet tagħha dik il-missed opportunity. Naħseb li għadni nbatiha sal-lum għall-fatt li l-esperjenza li kien hemm bżonn mbagħad bqajt ma ġibtix u allura eh, jien naf opportunitajiet oħrajn ma stajx nidħlilhom. Mm, mm, mm. Issa tgħid li jiddispjaċik mhux se ngħidlek le, ġifieri mhux se noqgħod inħabba wara subajja. Ġieli jiġu ġranet jew żminijiet fejn forsi anke forsi nkun ftit għajjien.

għax id-dinja ħa tkun iebsa għalih għax raġel, mela allura dan irrid irab bis-sinsla l-ewwel, ġifieri jien hekk tgħodd il-conversation li jiġri li jien leħen missieri ma niftakrux, ma nafux. Niftakar tisfira tiegħu partikolari. Imma jekk tgħodd kemm kelli conversations ma' missieri naħseb ma taqbiż l-erba' sigħat b'kollox. f'ħajti kollha, ġifieri, u niftakar meta kien ħajkonna tfal, irrispettivament kienx tifel jew tifla. Ma jien kont għad jien irrid illi t-tifel tiegħi jrid jiftakar jew it-tifla jrid jiftakar diskursati li jien kelli miegħu. Mhm. Ġifieri ma rridx jiena li waħda naħseb kienet waħda mill-aħħar diskursati li kelli ma' missieri. Kienet propju għajta, naqra ħarxa, ta' xi ħaġa li għamilt l-iskola. U Hekk ngħid, ngħid iva, imma jien di biss niftakar bħala conversation u mhux għax ma għax ma kienx hemm. Ġi missieri kien għallimni bajneħ, ġi għares lejja, pup, u nidħol fuq xorti. Mhm. U naħseb li dik ukoll, naħseb li huma kienx jaf aħjar għax il-ħajja tagħtu fuq wiċċu lilu. Mhm. Imma lili wkoll telfitni għax jien ma kellix dak is-sense of security illi nista' mmur u nitkellem ma' nies ma nafhomx. Għaliex? Għax in-nies li, il-persuna li jgħilu kaptu, li kien il-Papa, illi jiena dan m'għandix conversation bridge miegħu, jiġifieri dan nitkellmu bis-silenzju, jistenna li jien għandi nifhmu. U dak kien bniedem ċajtier. Jiġifieri jekk kont tmur il-pjazza għaliex missieri kien bniedem minn dawn li jlesti mix-xogħol u fl-Erbgħa jrid imur il-pjazza, imbagħad imur jisma' l-quddies u jitla'. Jiġifieri jien anqas noqgħod ħdejn subgħajj iż-żgħir bħala qaddis naħseb. Jiġifieri kien raġel li jaqra l-Bibbja, taf kif, imur quddies kuljum. Imma imbagħad kellu l-image kompletament differenti, taf kif. Jiġifieri kien kollu storbjuż, diski, films, Imma r-reliġjon kienet importanti ħafna għalih. U llum hekk ngħid, ngħid jien għandi kurżità, ma nafx. Għaliex ir-reliġjon kienet daqstant importanti għalih? Għandi dawn id-domandi li naf li m'hemmx risposta għalihom. Allura qed nib waħda mill naħseb l-affarijiet li kieku tgħidli r-riċetta tiegħek ta' missier. Jekk tistaqsini minn fejn hi ġejja, naħseb ġejja mill-fatt li jiena ma xtaqtx li t-tifel tiegħi ma jkunx f'pożizzjoni li jew ma jafx, imma ma jafx għax ma ma kellux iċ-ċans jistaqsini. U fir-realtà x'ġara? Missieri, min missieri miet b'accident fuq ix-xogħol, ċum bum. Ġaqqas a process of goodbye ma kien hemm. Ġiet f'pożizzjoni, il-missieri tliftu jien meta naħseb bdejna Hu beda jara li qed nikber u xi ftit jew wisq naħseb beda joqrob lejja. Jiġifieri hu beda joqrob mhix jien bdejt noqrob. Jiġifieri jien naf u kif nasal għalija nassumi għaliex x'beda jgħallimni xi affarijiet li hu kien jaf kif per eżempju nħaddem il-VCR, kif ċertu films jinħadmu għax kien iħobb ħafna x-xeneġġatura tal-films, kif jinħadmu props u hekk, ġifieri pereżempju niftakar għadni niftakarha. Waħda minn ftit affarijiet, b'hekk nibqa' niftakarhom, li f'Terminator Two qalli aret tara dik il-mutur mhux veru kien ġejda kemm li żgħar u llum il-ġurnata naf kif għandi nagħrafhom pereżempju dak iż-żmien. Imma hemm affarijiet oħrajn, din pereżempju tar-reliġjon, Nistaqsi, imma ngħid għaliex kellu kienet daqstant importanti għalih. Ġifieri, għaliex għax hija domanda li affettwat lili f'ħajti u illum jien qiegħed l-estrem l-ieħor. Ġifieri, u jkun hemm dawn l-affarijiet. U ma xtaqtx, ma ridtx, mhux ma xtaqtx, ma ridtx il-kelma, għax il-kelma kienet hija ma ridtx. Ma ridtx li jiena jkolli l-istess tip ta' distanza mat-tifel tiegħi. Ġifieri u anke man-neputijiet ta'. Ġifieri jiena naħseb niġi dak it-tiju naqra naqra l-balalu. Ġifieri nilgħab raff magħhom ma nħobbhom. Ġifieri pereżempju għandi neputija għandha 17 jiena m'għandix bniet. Imma nħobbhom il-bniet eżin hija xi ħaġa xi ħaġa vera prezzjuża taf kif illi għandek bħala raġel naħseb illi għandna responsabilità kif irrabbu l-bniet. U anke x'jistennew

Luke semma xi ħaġa interessanti ħafna u jien ħa nibda minn hawnhekk. Jien nħossni fortunat biżżejjed li qabel kelli t-tifla kelli x-xorti nisma' Luke jitkellem. U ħafna mill-affarijiet li għad bqajt nżommhom, jiġifieri żammejt ħafna affarijiet milli għad. Ftit qabel inti semmejt il-budgeting li tgħallimtu tqassmu l-flus waqt li fi żmien li kont qed trabbi tfal. U naħseb jien dik hija problema kbira li ħafna llum Hemm min jagħżel li ma jkollux tfal, jew jagħżel li jkollu tfal iktar tard, jew jagħżel li jkollu tifel wieħed minflok ikollu aktar. U r-raġuni tkun il-flus. Jiġifieri u inti kont u nixtieqek li tiftaħ ftit żgħira fuqha fuq di tal-budgeting. Affarijiet li għamiltu, affarijiet li tgħallimt biex innexxi t-tfal ma jkunux dak il-piż li ħafna jistgħu mm. jimmaġinaw mhm. li hu. Ifhem aħna bħala koppja jiena u Marija ġifieri qegħdin maħniex tip ta' li rridu ċertu brands qed tifhimni maħniex maħniex iffissati li nilbsu tertu tip ta' ħwejjeġ. So isu ġiet awtomatikament li nkunu kuntenti eh, ħwejjeġ ta' ħaddieħor. Litteralment. Jiġifieri kemm huma toys u kemm ħwejjeġ. Sewwa, jiġifieri jiġifieri bħala koppja aħna we don't mind hand-me-down clothes. Jiġifieri hemmhekk iffrankajna ħafna flus. So jiġifieri apparti minn hekk ukoll fejn qisna rajna li rnexxielna ngħaddu wkoll it-tip ta' lifestyle li konna qed ngħixu, qed tifhimni, jiġifieri ċċaħħadna minn ċertu affarijiet ukoll. Apparti minn hekk ukoll użajna affarijiet fejn għax stajna ovvjament u għax ridna ħrieqi reusable. Qed tifhimni? Ġifieri dik waħda mill-iktar ħaġa li ffrankajna ħafna flus. Ġifieri użajna ħrieq ir-reusable. Fis-sens, hemm ħafna, qed nipprova niftakar kif għamilna biex ngħixu bl-inqas taf kif, imma jien naħseb kienet biża' li konna ħa nonfqu ħafna, imbagħad irrealizzajna fil-verità inti, kemm trid inti ħa tonfoq, qed tifhimni, fis-sens jien nieħu minn ħbieb tiegħi fejn jibgħatu t-tfal skola privata, qed tifhimni, mhux għax għandi xi ħaġa kontra l-iskejjel privati jew tal-Knisja eċċetera, imma aħna ħassejna li m'għandniex għalfejn Taf kif? Għax ħaġa li ġrat m'ilux hija fejn omm ħassitha guilty li ddeċidiet għax ħabbha loġistikament għamlet iktar sens li t-tfal tagħha tibgħathom skola tal-gvern. Fejn ħassitha guilty. Jiġifieri ara kemm hemm peer pressure hemm barra mill-ġenituri fuq il-ġenituri li għandna bżonn it-tfal nibgħatuhom skola ta' tal-privata jew tal-Knisja whatever. Jiġifieri hemmhekk ukoll aħna ħa niffrankaw ħafna x'ismu. Apparti minn hekk bħalissa wkoll hemm dik għall-pressure li jridu jibgħatuhom extra curriculum activity. Dil-għaġla kollha li jibgħatuhom football, ballet, music lessons, art, da, da. Aħna għalissa nħossu li m'għandniex għalfejn nippakkjawlhom il-ħajja tagħhom u nitfgħu ċertu piż, qed tifhimni, fuq fuq il-da. Jiddependi kollu mill-koppja ta' jiġifieri u l-mindset tal-koppja għax anka mmorru lura anka fit-tieġ, it-tieġ, meta bdejna nippjanaw it-tieġ konna verament strict, jiġifieri konna morna tiġijiet li huma bombastiċi taf kif imma u b'dak li jkun jista' jaqa' f'dik il-sort of mentalità fejn anka jispiċċa jieħu loan, Again, mhux qed niġġudika, ta' jiġifieri dan just qed aħna bħala koppja ma ridniex nieħdu loan biex nagħmlu dan it-tieġ u just il-prijorità tagħna kienet il-quddies per se, the actual wedding itself, u mbagħad ridna nagħmlu tieġ li jekk ħadd ma jtina rigal ma bdejniex iż-żwieġ tagħna bin-negattività ta' dejn. You know, jiġifieri jiddependi kollu mill-mindset u l-koppja, jiġifieri trid tkun bħala tim u dan jiġi fiż-żmien tal-għerusija fejn inti tiddiskuti mal-mara, eżatt. Infatti hawnhekk ħa ntik riċerka li ħa terġa' tferrħek qiegħda tikkonferma li għadek kif tgħid inti. Kemm hu importanti li fit-tfulija Niffokaw l-iktar fuq is-sens innat tat-tfal. Mela minflok il-ħin kollu ntuhom aħna, morna l-ballet, morna l-futbol, tajjeb, imma li nħalluhom, intuhom l-ispazju fejn ikunu huma nnifishom u tibda ħierġa l-kurżità minnhom. Xorta ħejjitgħallmu, Imma ħa jitgħallmu għax iħossu huma l-bżonn li jitgħallmu l-affarijiet. Jiġifieri li qed tgħid inti hemm filosfi kbar li jitkellmu fuqha, kemm importanti li tfal flok xedjul minn ħaġa l-oħra ħin kollu nibbombardjawhom li nġibuhom qisu għas ċans jipproċessaw il-ħsibijiet tagħhom stess u l-bżonnijiet tagħhom stess. Importanti noħolqu l-ispazji fejn Ħriġnihom aħna nagħtu daqqa ta' ballun flok marru bil-fors il-coaching darbtej fil-ġimgħa tal-futbol. Ma fiha xejn ħażin li tmur coaching tal-futbol, però li timla l-ġimgħa kollha mhm. l-istress li toħloq fuq il-familja Tajjeb, il-petrol biss ukoll. U traffic. Tajjeb, u traffic, u jina ġi naħdem ma' koppi li għajdlek, aħna ma jkonniex ċans fl-imkien, għax wara xol, u taxi mod, jina taxi mod ieħor, u mm. ma nix niltaqgħu biex it-tfajl laħqu. ma l-extracurriculars mm-hmm. kollha, mm-hmm. meta fil-verità jekk bat titfal tiegħek u mort mixja bil-kelb mm-hmm. jew bir-roti, xorta din jieħdu l-ħiliet li ħaj jieħdu minn dawk il-lezzjonijiet u fl-istess hemm ir-relazzjoni li qed tinbena mal-familja u koll. U naħseb huwa moment jena u koll li vera tkun taf it-tfal tijak xiextiju. Veri dal billi ġimma sħan pakkjajt l-om Daqqa affarijiet relatat ma' mużika, daqqa sport biex imbagħad ma' żmien tara xi preferu. Mm. Hemmhekk għandek iċ-ċans li inti stess qed qatta' l-ħin magħhom la xorta wassaltu għandek il-ħin biex tagħmilha. U hemmhekk tkun taf vera tfal tiegħek xi jridu, xi jixtiequ, u mbagħad hekk ħadd iffoka fuq xi ħaġa, foka fuq dik il-biċċa xogħol. U semmejt kelma li nixtieq niddiskutu anke għax li x'taħseb inti inti semmejt ehm, Luk iċċaħħadna. Issa ħafna drabi meta niltaqa' ma' nies jgħidulek jekk ħa niċċaħħad mbagħad ħa nkun riżentful lej uliedi. Mela jekk jien għandi karriera sejra tajjeb mhm. u waqqafta minħabba tfal, mhm. hemm ċans li ħanħares lejhom u nitħabba fihom mhm. jiena tlift il-karra tiegħi. Mhm. Jew inkella jekk ċkem ċertu affarijiet li tħobbu tagħmlu bħala kopja, mhm. intu żgħid kelma iċċaħħadna minnhom mhm. biex ikollna l-budget Mhm. biex nieħdu ħsieb it-tfal tagħna. Mhm, Ashley, hija vera ma jħat iċċaħħat. Jien naħseb jien naħseb jien kif qal tajjeb luk ta' ġifieri jiena jiena u Anġel naħseb kellna l-mindset li konna nafu xirridu. Ġifieri naħseb aħna adattajna. Kieku jkolli nsib kelma flok oħra, naħseb adattajna. Ma jiddispjaċiniex mhm. li adattajna. Jiġifieri jien niftakar waħda mill-ewwel adaptations li kellna kienet meta kien ħa jkollna lilu u ridna nixtru l-imbierek pusher jew prem, ma nafx tgħidlu. Imma il-marketing, il-mekkaniżmu tal-marketing li inti jrid ikollok kollox ġdid għax ġej dal-prinċep jew prinċipessa, tonfoq bagatella liri, jiġifieri niftakar meta konna morna nduru. Mela jien qiegħed nixtri t-toiletries, ftakarha din,

Illi diġà taħs, inni ċertu nies illum jaħsbu li aħna sinjuri għax għandna din id-dar fuq u isfel. Ehm, illi kellna changing station fuq u changing station isfel. Ġifieri fejn tibdel l Imma li xi dak kien hemm in-nies kienu jafu li aħna noħduhom. U niftakar konna edna mela din ħduha wkoll biex bil-lejl mhm. nkunu komdi li għandna fejn ġifieri. Ehm, Imma adattajna mal-UIs, jiġifieri pereżempju aħna konna nippjanaw, jien u l-mara meta konna għadna ragħajjes, illi qabel ikollna t-tfal insiefru waħda sew. Fir-realtà ma kenniex ċans insiefru, issa bdejna. Jiġifieri u ma sifirniex qabel proprju għax kien hemm il-Covid, kellna holiday ippjanata ħassarniha xi darbtejn. Imma llum il-ġurnata minn xi sentejn ilu 'l hawn u ngħid, Ġiet tajba għax it-tifel kiber, ġie s-sena l-oħra meta morna l-Asja da l-gost li ħa u l-gost tiegħi kien għax iħassru qalliela, qalli kemm jien lucky illi rajthom dawn, jiġifieri ngħid mela jien all right forsi veru stajt għandi iżjed career wise forsi għandi pożizzjoni oħra, ma fir-realtà qed ngħixha miegħu, jien oriġinarjament dik ridt. Jiġifieri jiena l-expectation tiegħi kienet illi isma' kif għedt l-ewwel, jien il-prijorità tajtha lir-role ta' missier. Jiġifieri once li dik il-prijorità kienet ċara, allura llum ma ngħidx ma jiddispjaċinix, anzi għax qed għextha, jiġifieri kienet xi ħaġa li kienet ġo fija u qed jirnexxi. Imma Da, din, din li semmejt hawn ta' Russo, tagħmel ħafna sens, jiġifieri u kif semmejt inti tal-extracurriculars. Jiġifieri normalment jien għandi l-impressjoni, tista' tkun żbaljata wkoll, li ħafna ġenituri jippruvaw jimponu l-ħolm tagħhom fuq it-tfal. Jiġifieri jien inħobb il-futbol u xtaqt li kont futboler. Ehm, però it-tifel tiegħi jien qatt ma ħadtu jilgħab futbol. Qatt. Jiġifieri t-tifel tiegħi meta kien żgħir kien artistiku jħobb ipinġi, jħobb jagħmel it-tafal. Trid tmur hemm? Iva. Mela naraw kif nagħmlu u tmur. Imma ma ġiex commitment ta' bilfors, jiġifieri kien imur once a week u jmur mbagħad on a Sunday, jieħu pjaċir jiġi, konna nwaħħlulu l-pitturi d-dar, jiġifieri nifri għandu xi tnejn vera sbieħ fejn jgħinihomlu. Allura anke jekk jiġi xi ħadd id-dar, dik għamiltha jien. Jiġifieri huwa għandu ownership tad-dar ukoll. Mbagħad beda jmur training, kienu mur martial arts, jien qatt ma trinjajt martial arts, kien imur waqaf bil-Covid, mbagħad beda jogħġbu l-basketball, kienu mur skola sport fis-sajf. Mhm. Ehm, u kienu jagħmlu ħafna tipi ta' sports mhm. differenti, dawk li nżalhom il-kappell dawk. Mhm. U da kien jgħid li jiena l-basketball qed jogħġobni, ok, imma trid tuħu commitment ta' klab, training darbtejt li ta' fil-ġimgħa jew trid tibqa' kif int. Għalissa qed nibqa' kif int, dak kellu għid. Ġiru, namlu li jgħid hu. U reġa' oġbu, kien prova sports ieħor, jien per ġobna ħafna swimming. U kien imur swimming, tgħallem jom, beda jiġi jom miegħi, meta mmur nqojna l-baħar sewwa, ma nogħum fix-xitwa wkoll, min jiġi miegħu, bdew pjaċiru. Bdejt qatlu prova kunsidra swimming, qalli basketball irid, u basketball għamilna. Din apparti l-extracurriculars, mhm. Matthew, kultant beżżan ukoll li tiġi fuq ir-relazzjonijiet man-nanniet. Għax jien meta kont żgħir, jiena kont nieħu gost immur għandi n-nanniet tiegħi, kont inkun looking forward li mmur għandi n-nanna. Issa llum il-ġurnata ġili tara ċertu tfal li qegħdin ma' nanniet jien in-nanna tiegħi, nanna minnhom li kienet fisset ma gawdejtix ħafna. U n-nanna l-oħra kienet naqraffa, kienet ħobna, ma Ma kellhiex il-wegħi u xorta kienet tieħu pjaċir bina. U, per eżempju, jiena nieħu minn ommi, per eżempju, ommi t-tifel kien ikun magħha meta beda skola, darba fil-ġimgħa, tieħu pjaċir li għand qatt ma jieha. Mm. Ġili tara nanniet li probabilment kieku jkollhom inqas ħin ma' tfal, il-ħin li jkollhom jiġi ħin ta' kwalità wkoll mm. anka tfal li gawduhom iżjed. Anka xkultant il-nanniet Nipprova nsib il-kelma t-tajba, fhimt, imma nitfgħulhom it-tfal f'ħoġorhom u m'għandhomx għażla laqqas, allura tqabbad. Kemm in-nanniet u anka t-tfal tfajniehom hemm u ħadd minnhom ma kellu għażla. U mhux għalhekk irridu nikkomunikaw biex hopefully aħna meta nkunu nanniet aħna, it-tfal tagħna ma jkollhomx problema jitkellmu magħna wkoll, le? Hopefully il-ġenerazzjoni ta' warajna qed gawdi hawn ukoll. Il-ħin ta' diskussjoni kważi għaddinna, però nixtieq li nieħu kumment minn għandkom it-tnejn ukoll kumment qasir biex ma eżekwina wkoll jieħu xi ħaġa fuq dan iddiskutejna wkoll.
Nibda jilluk. Mm, eh, eh, jiena mhux ħanajt ħafna, li ngħid jiena huwa li m'hemmx textbook ta' kif tkun missier tajjeb jew ġenitur tajjeb. Jiġifieri jiena ħadd ma kif għedt, jiġifieri jiena kont naf qisu x'ma rridx, però kien hemm ħafna affarijiet ta' kif irridhom ma kontx naf kif inhuma, ġie għalkemm kien hemm figuri maskili f'ħajti differenti, qisha kienet kont naf qisu xi rrid u tgħallimt jien ukoll, jiġifieri fit-trobbija tiegħi ta' ġenitur ma nistax ngħid li għamiltha waħdi, Għax Angel kellha sehem ukoll fuq kif jiena llum it-tip ta' missier li jien, jiġifieri ma kbirtx waħdi imma kbirt magħha bħala ġenituri, ma fir-realtà li ngħid li jkun hemm argumenti u ġieli għajjejt u ġieli bikkieni, jiġifieri ġieli qasamli qalbi, imma ngħid il-mnalla seħħet, jiġifieri jien hekk ngħid, ngħid kieku probabilment kieku m'iniex missier ma nħossnix ir-raġel komplut li jien illum. Ashley?
Luke.
Luke, skużani.
le, le.
Eh, di għaw il-mistoqsija biex nalqu ma konċ qed nistenni, imma waqt li titkellem Ashley ġewni ħafna messaġġi imma naħseb l-iktar wieħed li forsi nixtieq naqsam huwa ġej inspirat minn Il-fatt li ftit tal-jiem ilu tlift ħabib tiegħi, jien, attakk tal-qalb, u just ftit ikbar minni, xi sentejn tliet snin ikbar minni dan. Ġifieri dan matul il-lejl, bum, telaq. Ġa ħalla żewġt itfal, eight u six, two girls. U għadni taħt xokk, ġifiri, u forsi għana emozzjona għaruħi, imma kemm mannix kontrol fuq il-ħin, you know, so forsi l-messaċ nistanati huwa jiena gawdu kemm tifilħu it-tfal ta'kom, għax l-lum Aħna qegħdin hawn għada m'aħniex, ma nafux, jiġifieri kull jum huwa don u rigal għalina. Jiġifieri apparti minn hekk, ħaġa wkoll li ngħidha lili nnifsi, tagħtux kas dak il-ġenn u tqaqlib u mess li hemm id-dar għax eventually Ħa tagħlqu għajnejkom u tiftħuhom u d-dar ħa tkun vojta għax it-tfal ħa jkunu telqu. So jien naħseb l-aħħar messaġġ li nixtieq nagħti huwa investu u gawdu vera mhux ħa taraw return on investment issa fit-tfal tagħkom iżda gawdu kull mument u qattgħuh mal-familja tagħkom u bażikament għamlu dik prijorità.
Matthew?
Jiena ħa nkompli nżid ma' li qegħdin jgħidu, naħseb jiena xi ħaġa li ħassejt komuni bejnietna tlieta hija il-mewt, li l-mewt kultant mm. meta tkun ħanuża kelma li forsi mhux ħadd inftiehem daqshekk ta' fortunat li esperjenzajta kmieni f'ħajtek Jekk tagħraf tagħmel sens għaliha, mbagħad ħa tapprezza iktar relazzjonijiet li hemm f'ħajtek. U naħseb jiena, eħe, hu l-fatt li issa ħa nqatta' l-ħin ma' uliedi għax issa qiegħed hawn jiena u issa anke huma qegħdin hawn. Kultant ngħidu issa ħa naħdem, mbagħad meta jagħlqu ten, meta jagħlqu twenty, meta jagħlqu eighteen, ma fil-verità issa qiegħed hawn jiena u biex jiena jkolli relazzjoni nimmaġina jiena ta' tmintax-il sena, ma' tfal tiegħi meta għandhom tmintax-il sena, irrid ninvesti ta' tmintax-il xahar biex imbagħad nasal hemmhekk. Jiġifieri il-focus fuq ir-relazzjoni mat-tfal, mhux hekk? Wasalna fi tmiem, kellna naħseb diskussjoni wkoll tajba ħafna grazzi Luk u grazzi Ashley. Bħalma qal Ashley ma jeżistix textbook ta' kif ta' kif trabbi, però naħseb il-fatt li dak li jkun jaqsam l-esperjenzi tiegħu, naħseb hija l-ikbar talima li wieħed jista' jieħu jien personali ħassejt nitallimt ħafna mill-esperjenzi ta' dak li jkun u bla ma trid ħadd jieħu appunti minn nies differenti mill-affarijiet li jagħmlu. Nisperaw li n-nies ukoll sabuh interessanti. Għal darboħra, diskussjoni oħra, ħanaraw x'in diskutu darboħra wkoll. Grazzi.